Opak Yesu, Yesu opaki kendo misawa uru nyithind Nyasaye. Aduoko ne Nyasaye erokamano momiyowa odiechieng'ni kendo mondo wachak wamosre wawinj wachne. Amor wuoyo kodu odhiambo ma kawuononi. Joma ni okinyi bende awuoyo kodu e okinyi. ng'ato ang'ata mawinjo dhok mawachoni eri, mawinjo dhok ma wadwa puonjoregoni, amosou ni misawa uru kendo ni waikre uru mondo wawinjie wach Nyasaye matin. Ageno ni Ruoth Nyasaye osebedo jaritu makende kendo ageno ni Nyasachwa ni eri mang'won-ni osetimonwa mago ma wasekwaye mondo otimnwa. Jogo matuo mosechango, Joma ne kech kaye momiyo chiemo, jo gimoro amora mosekwaye ang'eyo ni ka wakwaye kuom yie osetimonwa kamano. Koro kawuono agombo ni mondo wapuonjre kamoro matin e kitabu mar Jo-Hibrania apar kwachako kar e apar gadek nyaka apar gang'wen wawinjie gima Muma wachonwa kuom Yesu Kristo ma Wuod Nyasaye. Asomo e nying Yesu Kristo. Chakre chieng' mane obetie piny, orito odiechieng' mibiro ket jowasike duto obed raten tiende. Nikech kuom misango achiel kende, omiyo joma opwodhi odoko joma long'o mi gibedo joma kare chuth. Donge mano wach mamit ahinya ni kuom pwodhruok ma, ma kuom misango ma Yesu otimo omiyo joma opwodhi ma en in kod an kata jogo ma winjo ma biro bedo joma opwodhi obedo joma kare e nyim Nyasaye Bedo kare e nyim Nyasaye en gima ber miwuoro, nikech sama wabedo kare e nyim Nyasaye, to ka wawuoyo kod Nyasaye to wechewa mit ne Nyasaye, kendo Nyasaye winjowa kendo otimonwa kaka wakwaye koluwore gi singruok mosesingore kodwa. Kama wasomoni eri wuoyonwa kuom Yesu Kristo gi tich ma Yesu Kristo otimo e msalaba. tich mar msalaba mane Yesu odhiye moyanye monege mogure to noloyo tho mochako ochier ochier modhi e polo malo koro odhi obedo e bath korachwich mar Nyasaye manyalo gik moko duto kanyo ema sama walemo to owinjowa to koni baba nyithindi gi gima gikale tek wenigi seche mwalemo to os- oloso gi wuon gi to owacho ni Nyasaye ni akalo kanyo ang'eyo, akalo achaye ang'eyo, akalo miriambo kanyo ang'eyo, akalo ayany ang'eyo, akalo chwat, akalo tho ang'eyo gima gidhiye, gima gikale. Koro ka otemo losonwa kod Nyasaye, Nyasaye ng'adonwa bura makare mana nikech remb wuode Yesu Kristo mochwer e msalaba. To kapok Yesu obiro modhi e msalaba motieko mi- bedo misango motieko richowa duto, ne nitie jodolo ma jo-Lawi ema ne timo misengni mane luoko ni ji richogi ka gitero rombe ji tero nigi dhok giyang'o gitero nigi rombe giyang'o gik machwe malilo lilo itero giyang'o ni mago ike- iluoko godo chola mag richo mondo orum kata winy gwen nitimo go misengni ndalo cha richo ka richo ne nigi misango mane itimone gigi mowach ni kitimo richo ma kama tikelo dhiang', kitimo richo ma kama tikelo rombo, kitimo richo ma kama tikelo akuru. To kata kidwa go ni Nyasaye nikech Nyasaye otimoni gima gima berni, to nitie chiwo ma nyaka ichiw mitimo godo misango. Magi duto ka Yesu nobiro, norumo. Ma emomiyo wan jo Kristo ma sani, wan jogo moyie kuom Nyasaye waonge kod misigo mapek mar dhi manyo ruok kod dhok kata diek kata kata rombe kata gwen kata kuche mondo wadhi water ni jodolo mondo oyangnwa ka kwayo nogo kuom Nyasaye. Wan koro sani Yesu otieko misango to kendo oyawonwa rangach ma ka wadwa loso gi Baba to wadhi adhiya ire, wachome mana tir to wanyise mana gima chandowa to otimonwa kaka osesingonwa. Emomiyo amor mondo apim kodu wachni eri ni wan joma oseyie kuom, jo, kuom Kristo Yesu koro wan thuolo kendo koro waonge gi misango moro ma kendo Nyasaye dwaro ni mondo watim. To parie uru dine Yesu be biro, bende wan dwanyalo? Wan tinde kata rombe mang'eny waonge go. Wan tinde kata mana gwen otamowa pidho. Wan tinde kata mana diek kata dhok waonge godo. Kiyudo ng'ato ka nigi dhok to en mana ng'at moro ma jamwandu. To chon chande kata joma nodhier niyudo ka yudo ka ginyalo nyi- nyiewo akuru to gitero gidhi timo godo misango. Wan to kara dikoro wachopo kure? Donge waduok ni Nyasaye erokamano kuom golo wuode Yesu Kristo mondo obi oting'nwa ting' ting' mapek ni eri? Koro ka richo bende tindo medore e piny, dwanyalo misango ma golo gik moko kamagi mondo odhi oluoknwa godo richo mwatimo. Onego wagone Nyasaye erokamano, onego waduog ir Nyasaye kata ka wasebayo wang' yo. Ma emomiyo Yesu otho ni wan richowa. Yesu otho ne ng'ama tin, to otho ne ng'ama duong', to otho ne ng'ama nyako, otho ne ng'ama wuoyi, otho ne jodongo kod mine. Onge ng'at ma Yesu ok nyal luoko gi rembe. Emomiyo kitabu wachonwa ni mondo wa walokre wa a e richowa wabi ir Yesu Kristo, waduog ir Nyasaye to wabiro yudo kwo. Kinde ma wantie ni en kinde marach. Wan e kinde ma koro waneno gik mane Yesu owacho ni chiegni biro ka waneno to wang'e ni ndalo chiegni. ok onego yudwa ka pod wanie richo. Yesu winjo ng'ato ka ng'ato e sa asaya ma ng'ato oluonge. Waluong uru Yesu, wabi uru Yesu, waduog ire, wakwa Nyasaye werruok. Ong'wonnwa nikech Yesu Kristo osekelo ng'wono mathoth. Ng'wono ma Yesu okelo mathothgi kik wewa oko. Ka iwinja otieno ma kawuononi kata oti- odiechieng' ma kawuononi kata okinyi ma kawuononi, kapod ok iyudo Yesu Kristo, to lokri mondo ib- ikaw Yesu Kristo obed jawarni. To kata kiseyudo Yesu Kristo to iyudo ka wuoth tek, kik ipodhi misik kama ipodhe. chung' achung'a mondo wawuothi nikech musalaba ni to pek pek oturowa to nitie Yesu Kristo moyie konyowa ting'o musalaba ni koluokowa gi rembe mochwere musalaba kendo kwaluonge owacho ni luonga uru ka nitie chandruok an machiegni omiyo waluonge seche asecha ma owinjo ka wan gi pek to obiro winjowa kendo obiro konyowa Seche ma wanie mor motimonwa maber, wagone erokamano kendo wadende, wapake kinde duto. Obiro gwedhowa gi utewa, obiro gwedhowa gi nyithindwa, obiro miyowa tije kane kuonde ma tije chandowa, obiro kelo kwe e kindwa gi jowasikwa kuonde ma nitie sigu. Obiro miyo waweyo nigi richogi to gibiro neno ka waonge kodgi gi wach. To kata ka ok gineno ni waonge kodgi gi wach ma gidhi mbele gi timonwa marach, to giko nitie ma wabiro winje ber. Oselosnwa kar dak maber ma wabiro dhi bete gi Wuoro, iluongo ni paradise, paradiso maler. Emomiyo jowete kata nyimine mowinja odhiambo ma kawuononi, Yesu Kristo e Ruoth. Kuwe ma Yesu oweyonwa en kuwe ma piny ok nyal miyowa. Omiyo kwayie kuome to kata gik machando chunywa biro we chando chunywa nikech wabiro yiengo gini Yesu Kristo to obiro ting'onwa msigo go eko. Aduoko ne Nyasaye erokamano kuom bedo ni waloso kendo wamosore e dwe mar achiel, dwe mar adek tarik ariyo Nyasaye en Nyasaye mang'won. Nyocha kwa chako higa, wasechopo e dwe mar adek. Ndalo dhi kendo dhi piyo. Kik igalri, kik agalra. Erou kamano. Nyasaye mondo ogwedhu. Nyasaye mondo ogwedhwa kamoro achiel. Hape mondo obed marwa. Omiwa hape obed kodwa. Kwene ma pinyni ok nyal miyowa mondo odhi kodwa nyaka wachak warom. E nying Yesu Kristo ma jawarwa. Ero uru kamano.